Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh ürmetli din qardaşlarım! Bugünki Ramazan nasiatımız fıtır sadaqa aqqında olacaq. Ramazan ayınıñ soñ künlerinde daa da çoq fıtır sadaqasınıñ berilmesi aqqında tüşünip qalamız. Çünki bu, dinimizce, bayramdan evel yapılması kerek olğan emirlerinden biridir. Euzu billahi mineşşeytanirracim, Qad eflehe men tezekka ve zekeresme Rabbihi fesalla, Temizlengen, Rabbınıñ adını añğan ve namaz qılğan muvafaq olğandır. Ayetteki tezekkâ, öz malından zekâtını bergen ve malını temizlegen demektir. İbn Qudamanıñ El-Muğnisinde şöyle keçe, Said ibnül Musayyib ve Ömer ibn Abdul-Aziz Allahnıñ bu sözleri fıtır zekâtı aqqındadır, dep aytqanlar. Müslümanlarnıñ çoqusına bu ketişat ciddiy meselege çevirile. Birinciden, bu tölev qaysı kategoriyalarğa lâyıq olğanını eyi şekilde bilmeymiz. Ekinciden, bu kategoriyalarğa angi bir insanlar kire bile, bunı da bilmeymiz. İslâm tarzında idare, yani üküm sürüv yoq oluvı sebebinden, musulmanlar fıtır sadaqağa lâyıq olğan insanlarnıñ bilgelemesinde ağırlıqlar duyalar. Em de öyle havflıq bar ki, muhtaclılar arasında bu belgileme adaletsiz ve bölünüvi yañlı şekilde ola bilir. Meselâ, birisi muhtac qoranta bar olğanını eşite, olar aqqında başqalarına tarif ete. Musulmanlar bu fıtır sadaqanıñ tölenüvi imkânını qullanıp, şu qorantağa barıp bereler. Şu zaman fıtır sadaqağa daa böyle diger muhtac qoranta olğanını bilmegenler ola ve bu qoranta sadaqa almasına qanuniy aqlarına olıp da nail olamay qalalar. Şunıñ içün bizler müslüman olaraq ögümizdeki olğan bu ibadetlerden birisi aqqında tefsilâtlı şekilde tasavur etmek ve eñ iyi şekilde amelge keçirmek kerekmiz. Demek, birinci sual, fıtır sadaqa bu nedir? Asılında bu zekâtnıñ çeşitlerinden birisidir. Amma adiy zekât baylıqnıñ eñ az qararı, yani nisap oluvında toplanıla. Fıtır sadaqa mal-mülkten alınğan bergi degil, o, tölemege imkânı olğan er bir insannıñ tölemesi şarttır. Ekinci sual, Fıtır sadaqanı kim töley? Fıtır sadaqanı episi işlep olğan musulmanlar töley, em de tek özleri içün degil de, apayları, balaları ve baqılıp vasiylikte olğan er kes içün tölemeli. İsbat olaraq bu mevzunıñ bölüginde böyle hadisni ketireyim. Allahnıñ Rasulü, sallallahu aleyhi ve sellem, mecbur etti ki, zekâtul fitrni bir saa hurma ya da arpa miqdarında azatlığa ve qulğa, aqayğa ve apayğa, musulmanlarnıñ küçügi ve büyügine tölenmeli. Em de Peyğamber salâllahu aleyh ve sellemniñ daa böyle sözleri bar, Zekâtul fitrni kimlerni baqsañız, olar içün beriñ. Üçünci sual, Fıtır sadaqa nenen tölenile? İslam alimleri arasında bu sual doğrusında farqlı fikirler bar. Kimseleri yemekniñ ayrı bir çeşiti aqqında deyler, yani boğday, hurma, irimçik ve ilâhre. Lâkin daa çoq sayıda öyle alimler bar ki, olar deyler ki, yaşalğan yerde qaysı bir yemek çoqça olsa, fıtır sadaqa onen tölenilmeli. Meselâ, Ukrainada boğday, Arabistanda hurma, Qıtayda pirinç ve ilâhre. Er bir yaşalğan yerde çoq olğan aşaytnı müslümanlar özleri tayin eteler. Dörtünci sual, Fıtır sadaqanıñ qaysı ölçüsi şariat ile tayin etilgen? Fıtır sadaqa bir saanen ölçengen. Bir saa, bu dört mud. Mud ise öyle sepilgen ölçü ki, köz qararnen bir-birine bağlanğan eki avıçqa sığacaq miqdarda. Yazıq ki, bizim zamanımızda bu ölçüler az malümdir. Şu sebepten olarnı bizge belli olğan ölçülerge çevirmek daa kelişik olur. Köz qarar ile bu ölçüler çekisi bulardır, birincisi, pirniç, eki kilo yüz yetmiş beş gram, Ekincisi, boğday, yarım saa, yani bir kilo seksen altı gram. Üçüncisi, arpa, eki kilo yüz yetmiş beş gram. Dörtüncisi, hurma, eki kilo yüz yetmiş beş gram. Beşinci sual, Fıtır-sadaqa kimlerge tölenile? Evelden aytqanımız kibi, fıtır sadaqa zekâtınıñ çeşitidir. Onıñ içün de fıtır sadaqa zekât tölenmesine lâyıq olğan kimselerge tölenile. Bular Quranda añılğan sekiz kategoriya insanlar. Yüce Allahu Taalâ Quran-i Kerimde dey ki,

Sadaqalar, zekâtlar, Allahtan bir farz olaraq, ancaq faqırlarğa, yoqsullarğa, zekât toplağan memurlarğa, göñülleri İslâmğa isindirlecek olğanlarğa, ürriyetlerini satın almağa çalışqan hızmetkârlarğa, borçlularğa, Allah yolunda çalışıp cihad etkenlerge, yolcuğa aittir. Allah pek yahşı bilicidir, hikmet saibidir. Göñülleri İslâmğa isindirilecek olğanlarğa, ürriyetlerini satın almağa çalışqan hızmetkârlarğa degen sözlerge bir baqsaq, köremiz ki, olar bugün yoqtır. Ve daa toplam bölmeknen meşğul olğanlarğa sözü da yoqtır. Böyle al musulman devletlerinde İslam qanunları çalışuvı toqtalğandan soñ ve Allahnıñ şeriatı iç bir devlette üküm sürme vazgeçken soñ oldı. Demek, tek faqır-fuqareler, muhtaclar, mesâkin, borçlular, yolcular ve Allah yolunda masraflıq etmek, yani bugün tek beş kategoriya qaldı. Altıncı sual. Ne vaqıtta fıtır-sadaqanıñ tölenmesi kerek? Fıtır-sadaqanı bayram namazğace bermeli. Kim bayram namazından soñ berse, onıñ tölenmesi adiy sadaqa kibi sayılır. Fıtır-sadaqa tölendi kibi sayılmaz. Yedinci sual. Müslümanlar bir de birisini fıtır-sadaqa toplanmasına tayin ete bilelermi, yoqsa er kes tölenüvnen özü meşğul olmaq kerekmi? Fıtır sadaqa, zekât toplavı kibi, ayrıca er bir musulmanğa boyun borcu qılındı. Amma Allah bizge İslamnı ömürimizni ağır etmek içün degil de, yengil etmek içün berdi. Fıtır sadaqa toplanuvı içün cemiyet mehanizmi yaratıluvı tek mümkün degil de, atta alğışlana da. Çünki bu al musulmanlarnıñ birligini köstergen arekettir. Musulmanlar öz beraberligini köstermek kerekler. Fıtır sadaqa şeriat qanunlarına köre kimlerge alması mümkün olğan sualini ögrenmek kerekler. Toplanıp meselelerni çezecek qadar beraberligini köstermek kerekler. Fıtır sadaqa şeriatqa köre kimge lâyıq olğan sualini yahşı ögrenmek kerekler. Evelden qaysı bir insanlarğa tölev lâyıq olğanını aqqında yeterli malümat toplap, imkânğa köre kim nasıl miqdarda tölemege niyetlengenini, yani meselâ, öyle ola ki, müslüman insanı sadaqanıñ eñ az miqdarından daa çoq tölemege istegi ola bile ve kimlerniñ ne qadar muhtac olğanlarına köre ne miqdarda tölenmek kerekligini planlaştırmaq kerekler. Eger de biz İslam devletinde yaşasa edik, o fıtır-sadaqa toplanması ve lâyıq insanlarğa onıñ yetkizmesi içün kerekli mehanizmler yaratır edi. Devlet böyle insanlarnıñ kerekli esabını çeker edi ve bu tölev olarnıñ meselelerini bilmeden iç kimseni çetlep keçmez edi. Şunı qayd etmek isteyim ki, İslam devletimizniñ yoqluğı fıtır sadaqanıñ tölenmesiniñ kerekligine keder etmey. Kim ise bu zekâtınıñ çeşitlerinden birisi, fıtır sadaqanıñ toplama ağırlığını, bölüşüvini ve tarqatıluvını öz boynuna Allah rizası içün alsa, o sevaplar qazanır. Em de bilgenimiz kibi, bu mübarek ayda sevaplar çoq kereler arta. Allahu Taalâ bu mubarek aynıñ devamında tutqan orazalarımıznı, yapqan ğayretlerimizni ve qılınğan ibadetlerimizni qabul ve maqbul eylesin. Bunen beraber berecek fıtır sadaqalarımıznı da qabul etip, bu sadaqalarımıznen fuqarelerni quvandırsın. Böylece olar da bayram quvancını yaşap olsunlar. Sayğılı din qardaşlarım, kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzre. Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.